Anto Nyasaye achiel para niya, ka dok ni in osiepna maluoro, dok abiro kae. Wach gima iwacho na to. We mondi, we mondi.
Ino yawuoyi ariyo ka. Yawuoyi mane mane ukweraga ka. Ni gi Achiel. yawuoyi kiruto kiruto gi onyulo. Ni gibiro ira. Gi request some CG collaboration. Yowuoyi go bende.
Ni watim kodgi wer. An ginena ginena nadi. Koro kurutu to nyalo wer ang'o? Ma ae makia. ginena nadi ne osiepa eh. dong' ine ma nanyisiega ni jowuoyi ka nyaka ing'e jowuoyi moko ni ariyo dong' kot ineno gi wang'i paro ni jowuoyigo nyalo miyi ich makata ka onge gima gitimo nyasachiel jowuoyigo kila ng'ato ng'e gweng' ka werigo dong' gibiro era gi request natimo ni gi request kolabo mar ang'o in ikie situdio Kwani ginena ginena ka achalo nang'o? Achalo nade? Achalo Ah, nang'o? wacha ni odier osiepa samoro in ema isechako kodgi mbaka Ah, ah, beda beda thuolo wan mon ah, ah. an ka nanyisi wachni nipinga ninyisa gimoro amora koro ero konyi an an alog e lweta kanyo Ineno ni- aler aler miya bich osiepa ne nuwach jowuoyi go nenda nuwach nenda Nuwach nenda. We mondi, Ah, ing'e ni ah. ng'ane Ing'e wuon en owadu. osiepnwa. Koro kaka en osiepnwa to jo kaka Mana in- kaka osechak Ne, luwe. Koro watim niya, Chakre wawe weche u- mang'eny. chikre wawe- u. wa- Ji jo Koro gweng'. iluongi Tim ni niya, kabe dhano. Ling'uru mondo. Tim niya ji jo Ayie. gweng' koro wakony nyawadu. Ineno jowuoyi dong' ing'e Kanyo timbe kadonjo. jowuoyi ka. Dong' ing'e timbegi. Ah, kanyo. Gibiro miyo mamani ich ma koro ji biro kuodhe e gweng' ka. Ing'e ni Ah, mano ok kanyo. tabia maber. An kanyo, an kanyo gima anyalo wacho nawuok Baba. kodi kaka dhano nok iwinja. Koro tiekreuru kaka un osiepe. Ah, weri gi wini wini mito be mohero ga suotore Penja.
en adier En adier. Yawuoyi ariyogo. Gidwar, gisera, gidwara. inyisogi nang'o we wach mos ji biro winjo inyisogi nang'o Ah, tanda tamra.
Osidwa mondo amiya amiya achiel. To koro in be kawo jowuoyi ariyo te. Kara kaw kaw kaw na kurutu kech moro cha adi sam adi sam onyulo. Mano ema dwaro. Andi sam no koro andi sam no dong koro ane ane kaka owacho wachni maber. Ning'e ni ning'e ni ng'e ni ng'a isewuotho isebayo Asewuotho. piny kama. Nyathina wathiwo asewuotho. Asewuotho. Ni yawuoyi ariyogo, kawna gi achiel kidwaro. Kaw kurutu. Ajowigo mbaka gi ok ber e gweng' ka ing'e ni minwa kowinja kodgi nyalo kelo wach moro to koro pim nane wach maber weri gi jowuoyi gi ineno koro koro in ineno nang'o jowuoyi gi Jowuoyi gin mana sawa, gin sawa koda. Eh, gin sawa ting'e ni koda. gin dot com aneno gi ga kaka kaka Abe an dot com, an dot com kendo an digital. Osineno ananano. Donge ang'eyo osiepa miya ne abi. An digital. Atudang giwe ni gidwa tugo kodi ma pok gineno ndungo ni kaka winyre. Pod gineno pod pok achung'.
Ya, kok ang'e ni gihero ga timbe moko mag ginene eh, fans mag ji kama gineno gineno. Gineno. Eh.
Gineno nade? Ginyalo bet ni samoro gineni e fans samoro kitimo gimoro to gineni. Kata sama naluoko sende cha, Eh. nawinjo fununu. Ni gineni.
Gineni. To dong kore fwenyo, dong kore neno ka ano ka wuondi. Ah. Mano ka wuondi jowuoyi gi gin jo mano nyiso Ma- ni jowuoyi go eri ka wadi Yaro ng'ani. kuoth, To yani gin gi- rito wadu chowo kasto ipimo na Ah, ni to dong sene. apenji to imbe ok iba winjo. Mm. Eh? To dong anyisi gik manyisi ting'eni ing'eni jowuoyi go gin jok mabeyo. Wivni kende 70k.
To dong' iwacho ni moro ja handsome. To Seven dong' ka en to ten. handsome to nenore ni ofuku ne be handsome. Seven, tineno sim an go. Yeah. Dineno sim. Eh. Aketi chaji. To dong' ang'eyo.
Tiwa ni akia dong' in ng'at ma eh kuonde moko ma nidhiye nyaka Australia gene ka nidhi omawo. Dong' nidhi manyo pesa. Nadhi manyo e we ariyogo. Eh.
To koro iyudogi. To manyisi gibiro na gi request watim kodgi collaboration. Oh. Ng'ani iti odinno. Ah, ah, Yaw Aduong' an iti.
koro ing'e ni an ahero ng'acha, koro pacha koro osechako paro. Asepogi kurutu, an adong yo Ah, nyundo. ah, weri gima unyulo ni wawach wach ni ing'e ni Koro ineno niya, apuodho cha, wadhi kod, wadhi nyiewo gari ma 88 million, 88 ang'owa? mayo. Million! Gari nwagolo mana abroad.

We wadhi no wa. gima wadwa timo sani koro nyaka wapim ma ma ineno ma plan ma is a plan ma is a plan ma kod gi nyakono donge koro dong an adhi in ema idhi koro wawuondi ni an in in abiro ema in gi sura an ema an gi sura an ing'eni mohera in ema osefon wana an ing'eni ase- an ing'eni kuma tiri tiri ma nyasaye an awuon aselelga gi nyiri mang'eny e gweng' kata ing'eni ji kiaga. kone nyathino ne dwari But kik ibed gi wasiwasi kaka watimo ga cha. Koro winji.
Donge adonjo kacha? Donge ma- Donjo gie gate.
Adonjo gie gate. Main gate ka.
Adonjo gie gate gi donge adonjo. Ti bani goro nyaka space ma. Space moro mani ga kama. Ema odonjo, donge odonjo. Eh, kanye midonjo go?
Koro idhi. Donge ma nyako ni.
Ma en. Eh?
Ma en. Donge adonjo to abongo Koro kode. idonjo, ibongo kode.
Abongo kode. Bet kode machiegni.
Kasebedo kode machiegni. Eh. Koro Awuonde na ebe wach. amiye wach amiye wach awuonde na cha. Ichame. To ku- to To ka- naweyo. eh, ka gima idwaro
Gima dwa to aweyo. Aduogo ni wach. iduogona gima owacho Koro idhi. Eh.
Dhi odgi. achamo wach pok Ah, ah.
achamo wach bil wach Kasedhi kode Ah, to aduogo kode. e koro ibiro kode Nyaka kejani. Eh.
koro magi wan te Mago wan. magi wan Mhm.
koro kosebiro e keja Ehe. ting'e kaka watimoga Ehe. achame

To ere kata kom kae? Indonji.
Ka jolweny onge be. To ka be iweni ka adake. Eh. Ka ok adake, to ok adak kenda ma rum moro wadonjo kocha cha. Odak kucha cha. Kae wadonjo.

Oi mosekethore aneno yani iikori koro eh, nyono nyaka soda. Adwa ni koro wa- gine icham. But wanya chamo nikech ng'eni koro wasebedo one thing. Wanyalo chiemo kamoro achiel. Mm, okay, bi- Eh. eh, mokwongo ka gi kapok waching'e nyaka walem Eh. nikech lemo ne gima muhimu. Mano tadiero. Eh, Kok ilemo Eh. to gimidwaro ok bi timore kuomi. Gimi wacho mogik no.
Koro ne waket lemo.
Walam.